Pneumonia hi natna tlanglawn leh veitam thihpui tam ber a ni awm e. A natna lanchhuah dante chu khuh, khawsik leh tlun, thawk rang leh hah, awm insep, pumna heh duk leh chauh hmel tak, thawk zawnga awm khuar lut nasa, thawk zawnga hnar arh hek hek, naupang thawrang, Upat dana zirin a danglam thei a, an thawk hi naupang an awm hle hle laia minute khat chhunga chhiar tur a ni. An chah lai leh hnute hnek lai chuan chhiar loh tur. A hnuaia tarlan aia an thawk a ran chuan pneumonia a ni thei. Nausen, thla hnih aia naupang tan minute khata vawi sawm ruk aia tam an thawkin, thla hnih atanga kum khat chin tan minute khata vawi sawm nga aia tam an thawkin, kum khat atanga kum nga inkar minute khata vawi sawm li aia tam, An thawkin thaw hi a rang reng tur a ni a, a chang changa rang lo muang leh ṭhin erawh hi chu thaw rang a ni lo a, a rang reng tur a nih chu. I fate chu hetianga an awm a, pneumonia rinhlelh awma an awm a nih chuan a rang thei ang berin subcentre-ah emaw, damdawiinah emaw panpui vat ang che.

Scholarship veng thar YMA ten hmeithai chen a in nei lo hna tlangin an sak sak. Baptist Church of Mizoram Aizawl North Area Baptist Council vawi sawm pakuarna chu zirtawp nizan atang khan BCM biakin scholarship ah neih a ni. Bairabi leh Sairang inkar rel kawng siam mek chu harsatna hrang hrang avangin kumin ah zawh hman a ni dawn lo. CZS Cable chhungkua te in zavain che mai ule Noel Vanaruatpui ka ni a, tunah chuan Chanchin Thar Kim Chang zawk in ngai thla ang. Kolasip Vengthar yma ten hmeithai che na in nei lo hna tlang in an sak sak. Vawinkhân Kolasip Vengthar yma te chuan hmeithai che na in nei lo Pickup Chhingpui kum sawmruk pakua che na in an sak sak a, yma member thahnem tak an thawk chhuak. Yma hruaitute hnên aṭanga thudawn dânin pickup chhingpui hi enkawl tu nei lo. Chhungkhat laina hnai pawh nei lo a ni a. Tunhnai khan Central sawrkara kaltlanga insak ṭanpuina Housing for All a dawn chu Ymate hnênah keimah chuan tihngeihna ka hre lo tiin hma lâksak turin hma lakpui turin a ngen a. A ngenna hi Branch YMA Committee chuan tihhlawh tlinsak ni se tiin Hnatlâng hian bul an tansak a ni. Pickup chhingpui hian insakna tur hmunhma pawh a nei lo va, tuna a chen mekna veng thar hmun hi Pu Ar Pa Kunga Kolasib veng laite hmunhma niin anni chhungkua hian a dam chhunga awm an phalsak thu an hrilh a. Lehkha pawh YMA leh VC-te hriatpuiin an ziak fel vek a ni. A hma pawhin Pu Ar Pa Kunga te hmun hmaah hian YMA te chuan in an lo sak sak tawh bawk. YMA hruaitu te sawi dan chuan in an sak sak hi a ban atan cement concrete chhungin thing zaia zawm tur a ni a. A chhuat hi thing phel hmangin a bang atan tile leh a chung rangva chih turin an rua hman sak a. Vawiin an hnatlan ni hian an veng area a power supply a mumal lo nen hna a sawt lo hle niin an sawi. YMHY tute sawi dan chuan in an sak sak hi a ban atan cement concrete chhungin thing zai a zawm tur a ni a, a chhuat hi thing phel hmangin a bang atan tile leh a chung rangva chih turin an rua hman sak a, vawiin an hnatla ni hian an veng area a power supply a mumal loh avangin hna a sawt lo hle niin YMHY tute hian an sawi. Pickup chhingpui hian eizawnna mumal tak a nei lo va, chawhmeh khar chhawng a zawrh leh chu a intun nunna ber a ni a, Mizo ranvulh hrang hrang te pawh a vulh thin bawk a ni. Baptist Church of Mizoram, Aizawl North Area, Baptist Council, vawi sawm pakua, sawm pangngarna chu zirtawp zan atang khan BCM biakin Kawlasipa nei a ni a, Nimin Pathianni chawhmeh inkhawmah upa sawm pathum nem ngheh an ni. Aizawl North Area Baptist Church hnuaiah hian Pastor bial pasarih awmin, Kohhran sawmnga panga an ni a, inrinnia rorel neia ruihhlo that loh zia inzirtirna leh ruihhlo ngaite puala Sunday vawikhat hman ni se tih chu Assembly Executive Committee, AEC, ah thlen an remti. Ruihhlo avanga tha lai, a bikin mipa te thihna tam ta lutuk chungchang pawh tih tlem a nih theih nan, ruihhlo dohna kawngah sorkar leh NGO te nen nasa zawka tan ho dan kawng dap ni se an ti a, hei hi Assembly-ah thlen an rem ti bawk. Aizawl North Area Baptist Council hi nizan khan a tiak a, Nakuma ramhlun Bisiama nghah a ni ve leh dawn a ni. Aizawl North Area Baptist Council neih rual hian Mizoram hmun dangah pawh nei a ni a, upa nepngheh zawng zawng hi mi zahnih paruk an ni. Inrinni thleng khan Mizoramah vaireng te kal tlangin nitin mamawh a lut tha hrih hle a. Mipui mamawh hrang hrang zingah diesel hi chip sawmhnih, pahnih, petrol, chip sawm pali, petrol XP, chip khat bakah LPG, chip sawm pakhat, a tel. Petr, LPG leh petrol hi Kolasib District-a dah tur a awm lova, diesel hi vaireng te Mizofet leh RM Filling Station tan chip khat ve ve bakah Zatawna Filling Station Khamrang tan tip khat a thleng a, a bak zawng Mizoram chhung district khaw hrang hranga dah tur a ni. Fourth RT Championship Interveng leh Village Basketball Tournament Final chu Indrinizan khan North Kolasib GSA Semi Indoor Basketball Court ah khel a ni a, Marveng VC chuan an khingpui Project Veng VC chu ninety four eighty six a hneih in, an champion an ni team pahnih hi nikum pawh khan final ah an lo in hmachhawn tawh a, hemi tum pawh hian Hmarveng VC hi an champion tawh a ni. Nalzawl khua Mami District chu Mizorama Oil Palm thar chhuak hnem ber a ni mek a, Mizorama Oil Palm thar zawng zawng atangin za zela sawmhnih zet an thar chhuak thei a ni.

Limited te hmalakna in Kolasib leh Mamit District a farmer te chuan hlawhtling takin kalpui a nih thu an sawi a. Heng District pahnih a oil palm thar chhuah te chu oil palm mill buk van nei ah company te hian a hriak an lo sawr thin a ni. Oil palm hi kum tin metric ton tam tak Mizoram pawn ah an thawn chhuak reng a. Oil palm hi mi tam takin in nghahna ber ah an hmang a, tlang ram lo neih bansan in oil palm huan an siam a ni. Chung zingah chuan Nual Nal Zawl khua Mami District chu Mizoramah a thar chhuak tam ber an ni a. Mizoramin oil pump a thar chhuah za sawm hnih chu Nal Zawl khaw thar chhuah niin a mi cheng za ve deuh thaw chu oil pump a in nghat an ni. Thenkhat chuan thlatin oil pump atang hian sum cheng nuai hnih atanga nuai sa rih te an la lut a. A la lut tlem pawlin cheng sing hnih atanga sing nga te an la lut bawk. Oil pump huan neih ve lote pawh nitin inhlawhna an siam sak thei a, oil pump huanah hian kum tluanin thawh sen loh an nei a ni. Bairabi leh Sairang inkar rel kawng siam mek chu harsatna hrang hrang avangin kumin ah zawh hman a ni dawn lova, October sang hnih sawm hnih pali hian zawh fel vek tum a ni. Rail kawng siam hna enkawltuten an sawi danin kilometre sawmnga pakhat point pathum pariat a thui hna hi kumin March thla ah zofel tura ruahman ni mah se duhthusam anga hnathawh a chak theih loh avangin zawh hman a ni lova nakum March thla ah chuan zawhfel vek Zawh fel vek tumin ruahmanna nei leh mahse, kumin August a sawmhnih pathuma Sairang section ah Leidawhlai a chim avangin a hun sawn leh a ni a. Hnathawktute chuan a kum October thla ah chuan zawh fel tum a nih thu an sawi. Rel kawng siamtute hian hnathawh a chak loh chhan sawiin, Mizoramah fu ruahtui tlak chhung a rei a, lei laih tur leh verh ngai lei dawh tur a tam bawk nen kum khat chhunga hnathawh theih hun a tlem avangin a hun takah zawh hman a ni lo an ti a. Rel kawng siam mekah hian lei verh sawmthum pahnih a awm a, lei dawh ngai sawm nga panga zet a awm bawk niin an sawi. Rel kawngah hian kilometre sawm pahnih atanga sawm panga inkar dan zela rail station awm tura rua hman a ni a, hei vang hian kum sawm kilometre sawm nga pakhat chhung lek ni mah se station pali siam thar a ngai tih an sawi. Tuna rua hmanna an siam danah chuan Bairabi leh Kawnpui station inkar chu Nakum March thlaah zawh fel an tum a, Khawnpui station leh Sairang inkar chu Nakum Okchavar thla ah zawh fel tum in a vai a zawh fel a nih hun ah hawn tur a ni dawn tih an sawi. Railway ho tu te chuan Mizoram a rail service tur chu changkang tak a ni dawn tih te, vawi khat ah bungrua leh mihring a phur thei nghal dawn tih te an sawi a. Hnathawk tu lak chungchang ah thawk tu nghet leh officer chin chu exam leh interview hmang in an la thin a, Thawktu dang erawh chu a nghet lova lak an nih thin thu sawiin, chutah chuan Mizo tha lai hnam dangte be thei tur tan hna a inhawng nasa dawn a, chuvangin Mizo ten tawng dang thiam lo tum se a chhen fak awm ang tih an sawi tar lan tawh thin angin rel kawng siam hna hi kum sawmhnih pathum kal ta sang hnih atang khan survey neih a ni a, kum sarih chhung survey chi hrang hrang zawh fel a nih hnuah rel kawng siam hi Rel kawng siam nan cheng vei bel chhasang hnih zat zariat sawmthum pakua point pathum pali rua hman a ni a, Railway Ministry chuan kum sang hnih pariat atanga sang hnih pakua khan pawisa a pe chhuak nghal bawk a ni. Estimate siam lai leh hnathawh hun laia thil man sang leh rua hman lawk sa tih danglam a awm avangin Bairabi leh Sairang inka rel kawng siamna tur hi cheng vei bel chhasang ruk zanga sawmhnih pakua point bial paliah tihsan belh leh a ni.